Кеше табигате, вөҗданы, теләге буенча мәңгелеккә омтыла һәм аның турында кайгыртып яши. Хакыйкый җимеш һәм казаныш мәңгелектә. Югалтуның иң кызганычы исә мәңгелек югалтуда. Мәңгелек тормышның көзгесе булган шушы галәмдә булачак һәм буласыларның үрнәкләре белән очрашып торабыз. Кылган яхшылыкларыбыз иртәме-соңмы игелек, яхшылык булып безгә кире кайта.

Үз йортында булу әйбәтрәк дип әйтте. Абый уянды. Нәрсәдер әйтмәкче була ахрысы. Үзлегә күрмәсен Рәүфем, син ял ит. Балаларым. Сөйлә, баба. Сөйлә, әти. Рөхсәт итсәгез, анагызга әйтәсе сүзем бар. Ярар, әти. Марат, кил, без чыгып торыйк. Без теге якта булабыз. Кил, Марат, кил. Нәрсә булды, Рәүф? Нәрсә әйтергә теләдең?

Үлем хак, мирас хәләл диелгән. Минем ике сулышлык гомерем калган. Аллаһ озын гомер бирсен. Ул нинди сүз? Сүземне бетерим, Әдибә. Аллага шөкер, мал-мөлкәтебез җитәрлек безнең. Һәм мин барлык байлыгымны синең исемгә ясаттым.

Синең авыр хәлдә калуыңны һәм дә Марат белән Эдуардның талашуларын теләмим. Шуңа күрә Шуңа да Алсу эч. Шуңа күрә

Рәүфем! Баба! Әти! Рәүф! Баба! Әти! Баба! Әти! Баба! Баба! Әти! Баба! Әти! И Раббым! Мин аннан риза, син дә аннан риза булсаңчы!

Нәрсә, син ризыкны яратмыйсың мәллә? Яратам, әти. Нигә алайса ашамыйсың? Ризыкка үпкәләргә ярамый балам. Бик бабан дәрде ке. Дәү тиң әйтә торган иде, Ходайның бәндәләре өстендә сана бетергесез нигъмәтләре бар ди. Моның иң зурларыннан берсе бирелгән ризыкның кадерен белү ул. Һәм икенчедән, бу ризыкларны таба алмаучылар да бар бит әле. Берсендә мәти? Әйе, кызым. Әйдә әле, кызым. Бер бер тегендә әрәм итмичә ашап куй әле. О, менә шулай.

Әдибә ананың бүген хастаханәгә барып кайткан. О, әтинең мирасын эләктергәч, шәхси хастаханәләргә генә йөри башлаган. Алай димә, абый, әрәм-шәрәмгә тотмый бит акчаны. Сораган вакытта теләгән кадәр бирә ич безгә. Карга балалары кебек, бир, бир дип авызына гына карап торабыз. Үз акчабызга үзебез хуҗа түгел.

Язык. Эх, кызганыч бит, абый. Иртәгә хастаханәгә алып барыйк. Яме, абый. Шуна бак. Кара әле шуңа. Авыртудан үләчәк бит мескенкәем. Мондый очракта вакыт үткәрмәскә кирәк. Абый. Хастаханәгә дим. Иртәгә алып барабыз, яме? Юк, юк. Юк, юк. Монда яхшырак карарбыз. Ничек инде? Хастаханәдә карарлар дисеңме? Ярамый, абый. Бичара яман шеш белән чирли. Тегендә күпкә яхшырак булыр. Юк, юк. Монда шәбрәк карарбыз, без карарбыз.

Ни? Безнең малайга эш урыны акчасы иде. Ялгыш аңлый күрмә инде. Шул сәбәпле йортны сатарга булдым. Сатмая карар бәрдем. Сатаргамы? Юк, тукта, чыраеңны сүтмә әле. Беренче булып исемә син төштең. Йортымда ничә ел инде яшисең? Бу йортка синең хуҗа булуыңны телим мин. Я, ничек уйлыйсың?

Сине хастаханәгә яткырабыз, әниләр солтаны. Иң люкс урында караячаклар сине хәзер. Ләкин шушы кагазьгә кул куерга кирәк. Мин дә уланырга риза диген. Әйдә, дибә ана. Барлык авыртуларыңнан котылачаксың. Болай интегү әйбәтмени соң? Менә мондарак. Менә, менә ныкла бас. Әйдә, куй кулыңны. Әйе. Менә булды.

Абый, хастаханәгә алып бармыйбыз дигән идең бит. Кем әйткән алып барабыз дип? Васиятнамәгә имза куйдырдың мәллә? Әйе. Ул үлгәннән соң бу эшләр озакка сузылыр. Бер имза белән эшне хәл итеп куйдык. Нинди хәйләкәр төлке син, абый, ә?

Астагфирулла. Бер яңа юрган. Нигә ташлаганнар икән?

Калган акчаңның барысын да таксига бирдең, име? Нишлим соң, Җәмилә? Бичараны анда шул килеш калдырып китәргә виҗданым кушмады. Вижданым әл бәрмеде. Дурымы һич тә ий. Сәламәтлеге бер дә әйбәт түгел икән бичараның. Йөрәгем пәрә-пәрә телгәләнде. Тамам. Ярар. Эвимен ихтиячны Игә тиешле нәрсәләрне алып булмады анысы, ләкин башкача мин булдыра алмас идем. Бик дөрес эшләгәнсең, кызганып. Карт һәм авыру кешене ничек анда калдырып китәсең? Вакыт тапсаң, иртәгә янына барып хәлен дә белеп кайтырсың. Король кем икән бу вакытта? Кем ул? Мин бу, Сәлим. Хәерле акшамлар, Сәлим. Хәерле акшамлар. Хәерле кичләр, Ихсан абый. Бу сәгатьтә рассыз иттем, ама Бу вакытта борчыган өчен гафу ит. Ләкин берәр фикергә килдеңме икән? Шуны беләсем килде, Сәлим. Йортны сатып алырга дип бер кеше көтә. Синең фикереңне белмичә җавап бирә алмадым. Ничә ел инде йортымда яшәдең, йорт синеке булса, мин дә бик сөенер идем. Ихсан абый, рәхмәт сезгә. Мин дә шуны бик телим. Ләкин берничә көн тагын рөхсәт бирсәгезче. Ярар, ярар. Син тагын уйла. Әйдә, сау бул. Сау бул. Һади. Нигә рөхсәт сорадың тагын? Берничә көннән нәрсә үзгәрә соң? Белмим инде, Җәмилә. Нәрсә әйтергә дә белмәдем. Уйламыйча гына килеп чыкты авызымнан. Кинәт кенә йортыбыз сатылса, урамда калырбыз дип уйладым. Башка бәя. Башка ай табарбыз әле алай бисә. Ник шушы салкыннарда шушы бәягә ит табып булмас бит? Безгә күтәр алмаслык йөк йөкләмә. Безгә мәрхәмәт кыл, и Раббым. Сөбханалла апа, бераз хәл кергән үзеңә. Алланы рәхмәте яусын улым сиңа. Сызлауларым бихисап, ләкин моңа да бик шөкер. Ходай шифасын бирер боерган булса. Ни гафу ит инде апа. Кызыксынып кына соравым апа, синең туган тумачаң бармы соң?

Тәгаен генә хәтерләмим, васыятьнамә дип язылган иде. Каршы килә алмадым. Аннары мине чүп кебек урамга ташладылар. Хәзер бер кемем дә юк, байлыгым да юк.

Бу мөмкинмени? Әлбәттә. Яңадан васыятьнамә әзерләрбез. Мин беренче васыятемнән баш тартам дип кул куйгач, элеккесе көчен югалта. Моны ничек эшләргә? Апа, сез борчылмагыз, мин барысын да хәл итәм. Моның бернинди авырлыгы да юк. Алыгыз. Бу минем визиткам. Рәхмәт, адвокат әфәнде. Бернәрсә түгел. Рәхмәт, улым, рәхмәт. Мөһим түгел, апа. Сәламәт бул, апам. Берәр нәрсә кирәк булса, мин иртәгә тагын килермен. Сау булу. Рәхмәт, сау булыгыз. Сауга сауның табиб аягына килә диләр бит. Аллаһ бирсә, барысы да әйбәт булачак, апам. Амин, улым. Сәлим бәй. Сәлим әфәнде, сөйләшәсе бар иде. Ярар, киләм. Ни кызганыч, сезгә шатлыклы хәбәр бирә алмыйм. Әдибә ханымның хәле бер дә әйбәт түгел. Яман шеш азган да азган. Элегрәк дәваланырга кирәк булган аңа. Хәзер бер нәрсә эшләп булмый. Аякка басмас дисезме инде? Аллаһтан өметне өзмик, ләкин озак яшәмәс шикелле. Хастаханәдә калуның мәгънәсе юк. Иң яхшысы, өенә кайтуы. Соңгы көннәрен тынычлыкта үткәрсен. Өенә дисезме? Инде савыгып киләсең, апа. Берничә көннән бөтенләй әйбәтләнерсең әле. Сезгә шактый мәшәкать китердем, улы. Гафу итегез мине. Ул нинди сүз, апа? Монда үзеңне үз йортыңда кебек хис ит. Тәйзә. Әби. Сөйлә, ябр. Синең чөҗүң юкмы? Синең балаларың юкмы? Кызым, чөҗүле шейләр сорылырмы? Анда сорау бирәләр менә, кызым. Тимә, сорасын. Минем балаларым юк, кызым. Ә син минем кызым булмассыңмы? Булырмын. Тәйзә җием, син бераз ял итеп ал, яме? Борчылма, бик тиз вакытта адвокатны да алып килермен, мирас мәсьәләсен дә хәл итәрбез. Мөмкин булса, бүген үк хәл итик. Ярар. Бүген эшләргә тырышырмын. Аллаһның рәхмәте яусын сезгә. Балаларым мине урамга ыргытканда, сез мине үз канатыгызга сыендырдыгыз. Сезнең хакыгызны түләп бетерә алмам. Боларны уйлап үзеңне харап итмә инде, апа. Әйдә, ял итеп ал бераз. Бичараның берничә көнлек гомере калган. Ичмасам, соңгы көннәрен тынычлыкта үткәрсен. Кайгырма, Сәлим. Моның өчен барсын да эшләрбез.

Авыр хәлдә калган кешегә ике дә уйлап тормыйча ярдәм кулын сузарга бай күңелең бар синең. Шушы күңелеңнең бәясен билгеләп булмый. Җылы йөрәгең хакына гаиләңнең җылылыгы өчен кабул ит. Ул нинди сүз, апа? Рәхмәтләр яусын. Болар нинди кешеләр булгандыр, Җәмилә? Шушы әшәкелекне эшләүчене кеше дип атап буламыни соң? Аптырыйм, билләһи. Акча кешенең күзен сукрайта, күңелдән шәфкать хисен җуя. Аннары мәрхәмәтлеклең урынын акча ала. Барлык байлыгын балаларыннан алып хәйрия җәмгыятьләренә калдырды. Безгә исә шушы юрганны калдырды. Моны эшләгәндә кем белгән, нәрсәләр турында уйлаганын мескенкәем.

Шактый әйләнеп йөрдем. Бичара моның белән җылынсын. Ни булды, Җәмилә? Ни булды? Нәрсә булды, әни? Берни юк, кызым. Сәлим, мондарак кил әле. Мини, мини, бир, куштон, муштон.

Мәрхүм каеннем безгә шушы юрган калды. Нишләтик моны? Сыҗак биюй. Җылы ия өчен безгә калдырып киткәндер инде. Башта юып куй, аннары ябынырбыз.

Сәлим. Аман я. Әстәгәфирулла Сәлим. Сәлим. Шөкран. Җәмилә. Бу бит Бу бит акча. Акча бит бу. Болар ничек кергән монда, Сәлим? Burada çok para Монда var бит бик күп акча бар, Җәмилә. Сәлим. Байлыгыгызның яртысын ятимнәргә, калган яртысын мәктәпләргә калдырасыз. Ә Сәлим әфәндегә шушы юрган. Җылы йөрәгең хакына гаиләнең җылылыгы өчен кабул ит. Хөрмәтле тамашачылар, кешенең билгеле бер фикер нәтиҗәсендә дөньяга һәм вакыйгаларга карата мөнәсәбәте ачыкланган саен, холкы һәм табигате дә әкренләп шул фикергә буйсынып формалаша. Ерткычлык та, мәрхәмәтлелек тә алдан кеше күңелендә орлык булып туа, аннары күнегүләр нәтиҗәсендә ныклы фикергә әверелә, ә соңыннан йөгәнләп тота алмаслык дәрәҗәгә җитә һәм алдындагы бар киртәләрне җимереп, үз максатына ирешә.